Ebi byona nimuba mutakubimanya, n'obutamanya. Omusharaba ogu mutaaha mwekoreire, mwekoreire, mutaaha mwekoreire Sitaane. Mutaaha mwekoreire sakorifaizi. Mutaaha nibabuhuumwize ngu muhuumure omu internal peace. Ou mutaaha nimureeba emyoyo yaanyu yaagyenzire nibyo ebyo. Ou mutaaha nimuroota abafu nibyo ebyo. Buri omwe ou aine omwoyo gw'ekishaija n'ekikazi nibyo ebyo. Buri omwe ou barikuraara nibanyurura omwoyo gwe nibyo ebyo. Nigwo ogwo omusharaba niho amajiini garikutembera. Nigwo ogwo omusharaba guri omu nju yaawe niho sadaaka zikutembera. Ni kaako akabonero akari omu nju yaawe amajiini nigatembera Rooma gakujwara. Ni kaako akabonero akari omu nju yaawe sadaaka ezi baataire omu nyanja niho irikutembera. Niyo egyo maaka ei baabataireho muhurira ngu nibaza kubareetera maaka. Maaka ni kaako. Maaka n'ogu omuntu ou bagira ngu omuntu akafa baamubamba. Egyo niyo maaka y'emizimu erikuza kutemberaho ekataaha omu maju gaayo. Egyo niyo maaka erikuza kutemberaho ekabajweka busha nk'oku omuntu ogwo ya, a, ataaha ajwaire busha aha kishushani. Egyo niyo maaka erikutembeka eija ekareeta sakurifaizi nka eshagama ekasheesheka nk'oku mureba ebintu nibigyenda oku ba, oku baabizaine byona oku baabikoreire sadaaka. Egyo niyo maaka, nk'oku waakugira ngu ntaire akabonero ka rufu mu nju yangye naanye rufu egume entembereho. E Ako niko kabonero aka buri kikoromo kyona na na buri daimooni yoona erikutemberaho kwija kuza omu magara gaawe. Nikyo murikureebera Reevuranda naatsinda kandi ari omuheereza wa Ruhanga. Nikyo murikureebera Bishopu boona nibashaasha. Nikyo murikureebera ahatakiriho mubi na murungi, nikyo muri, ahabw'okuba Sitaane ekatunga obutembero yaatunga akabonero k'okutemberaho, kugira ngu zitembe omu magara gaanyu. Nikyo murikureebera aha bwire obu, n'enju ey'omushabi n'otari mushabi yoona neeraarwamu emyoyo mibi. Ahabw'okuba oyeshegwire akabonero, tekaabura kuruga omu nju yaawe, ahabw'okuba harimu akabonero. Imwe abaana b'obusingye nari abaana aba burangi nari ab'abarangi, nikyo nyosire nimbagambirira nti, Nk'oku oba nooreeba ngu oiha orukwanzi omu rurembo ngu orukwanzi manya baaza kwotsa ekikwato ky'abacwezi, okareeba pasita na insistinga ngu ariyo naaza kwotsa ekikwato ky'abacwezi, nikyo orikureebera naiwe oshemereire kuba nooyetegyereza nari mushemereire kuba nimwetegyereza ngu n'eki ekikwato eki barikubaheereza, Kiine amakuru agu kirikuza kukora omu magara gaabo. Amakuru agu kirikuza kukora nari aku kikozire n'okwimutsya emizimu kushanga ngu eighty percent y'abantu abarikutuura omu ihanga boona nibaba nibarumbibwa emizimu y'abantu baafwire. Ako n'akabonero akari omu maju gaanyu, ekyo n'ekikwate ekiri omu maju gaanyu eki emizimu erikutemberaho, ogwo n'omusharaba ogu ndikubagambira. Ogwo musharaba ogu ndikubagambira eri izooba nari ogu ndikubeegyesaho eri izooba, orwo n'orutindo nari n'amadaara ga Sitaane kuzooka okuzimu ogu baakoreire esadaaka ezo zoona kugira ngu bategyekye ensi, ahabw'okuba bakaba bataine Ruhanga. Ku orikuba oine Ruhanga, tokubaasa kugira ngu osakurifayizingye abantu ahabw'okugira ngu iwe otegyekye. Nootegyeka by peace, nootegyeka aha kugira ngu Ruhanga yaakuha obutegyeki, kwonka t'okutegyeka ahabwa sakurifaizi. Ku orikutegyeka ahabwa sakurifaizi, ekirikumanyisa hariho ekintu eki waakozire kusakurifaizinga kwimutsya ogwo mwoyo ngu gwije gutegyekye naiwe. Hati ogwo mwoyo nigwo ogwo ogw'omusharaba, niyo sakurifaizi ei baakozire kugira ngu babaase kubategyeka. Mbwenu ku oraabe nooreeba oyekoreire omusharaba, ku oraabe nooreeba nootsimbira omusharaba amaju, Oriyo nooyeta emizimu nari ago n'amadaara g'emizimu kuruga okuzimu kwija kugira ngu eyataakingye egeneration. Wooria naaba naagimanya ahabw'enki nari oku agiterekyerera kwona, iwe tokubaasa kugyetegyereza ahabw'okuba oku otariyo ebintu ebyo naabikora. Nk'oku mure, reeba for example, a nimbaasa kubatwaraho omu nshonga nkye kwonka nayo ka nje ngibagambire mbaase kugyetegyereza. God bless you all abacwezi nibabakunda kandi abacwezi batyamukire obu nobwire bwabo imwe nawe oyirukangana wazahi noza kwirukanga munonga otsigye ekikubingire kwonka tokuza kutsiga ekikuzarirwemu nari ekiwazairwe nakyo God bless you have peace omu iziina ryabacwezi abataremwa abarungi.